Umm i mipa thlan siamtu tur ten lo thleng chiah a tunah hian a thlan lung berah hian zawn thla mek a ni tunah hian dar khat leh minute sawmli pariat a ni a lak thlakna pawh hi a har ve viau a. siamtu Aizawl atanga lo kalte bakah hian tlangval kawng te min pui turin kan sawm a, hnim tlawm ngaiin min pui bawk a, a kawng a zawn thlakna te hi har ve deuh hlek a, amah khu rit ve bawk sia buaithlak ve deuh hlek a, amaherawhchu thui lova. ti hian bul kan tan chho dawn a ni naktuk lam atangin a lak thlak zel dan chu a rawn ngaihtuah mek a hnai te chu a nia amah hi chawi mai hi rem lo mai a an sawi ho mek a ni. lai deuh khaw kan indah thlak na tur hmun a ni a tilai hmun thlan lung a sir leh lam hek tawh khu siam that tur lai chu a ni a a kawng hi a phi hrit ve deuh vang in a har rawn ti ve viau a ni kan tawlh thla a. hei hi tlangval kawngte a nia min pui turin ka sawm a an intlawm ngai min rawn pui a kan hnaih ve hret hret zel a amah hi han piai mai hi han piai kan mai hi a harsa tham ve deuh hlek a a mawi dawn khawp mai. Tihian Kimi ten a pa thlan an chei an tum a, Aizawl lam atangin a siam thiam te Pumase ni ten an rawn tir chho va, kenin helai bung tlang ah hian kan thei ang tawkin kan lo pui bawm ve dawn a ni. helai hmuna hi kan thlan siam tur a chu ni a an siam
hmun ah thla te kan la la leh dawn ni a. thlalak hi ka thiam vak lo a en tlak ang chu
awle hei tunah thlanah ki mipa. Kimi pa thlan ah ka kal mek a awle hei an tan zing khawp mai a current awm lai an chu a current a awm loh chuan an hnathawh te a buai thlak thei viau dawn a hei an rinawm hmel the tho hle a rawn hawi ve lawk ula.
Theih tawk pawh hlan chhuak e. Aww oi lung a lian thlak hle mai pu hming a thlan chu aww ha a bung tlang ti hlim tu leh bung tlang ti nuam tu a ni a mah hi tiang anga paui awm thlan hei tunah kum tam a liam tawh a. ti hian a hriat reng na thlan uluk tawkin an siam dawn a ni a umm lung hlui a ti leng hle mai kimi te unau kimi te unau naupan lai te mitthla a lang uai uai mai a. lungte pawh titchhia lawm leh pu hminga khawlai mat va te kawna ama kawng bik kal te phei khaw chuanin ama kawng bik a neih kal phei khaw chuan pu hminga hi kan hre ngei ngei a vuak dup a lo rah ngei a tun thlengin a hun laia vuak dup te pawh a la rah a pu hminga kal hnaih an tih lai te. Khangte kha min ti hre chhuak. Lunglen thlak hle mai hi uluk tawkin an siam dawn a in bul tan atangin an uluk nghal hmel khawp mai a. Khaipu hminga. Pu Hming a awm loh hnuah te hian mithi te hi an han tam tawh zia mai chu Pu Hming a kha sangkhat leh engzat nge khaw nge lung kha
sanghnih pali ah a thi kha a nia chumi hnu a thlan mual Pu Hming a thih hnu a thlan mual la thlan te hi a va han tam tawh em aw.
kan ngai em a ni a bung tlang khaw mipui te hian pu hming a hi chu vawi in thleng hian kan la nuih pui hak hak a chanchin te kan han chin na ngah si va en tawn tlak umm.
a photo awm chuan aw aw a awm chhung te khanin bung tlang min tih hlim zia leh bung tlang khua a tu te chep a tu te theu pawhin a kan hlim pui zia vawi in ni thleng a a tawngkam leh a awm phung min la ti hlim tu a la nih zia te. A fate tei han hmu hman se la tha tur hi nia fate hlawh tlinna te an nawm sak dawn teh reng nen amaherawh chu tha muang takin pathian ang chhungah. mi chu awm tawh a tihian a hriat reng nathlân mawi tâwk leh uluk tâwk a siam an tum a hei ṭan pawh an ṭan hma lai lêng e. An vat tam tawh em. Kei ngei pawh hi khu khulai mi khu ka nu thlan a ni a, lung a chhe hle mai. Khulai hring khu hei thlan mual e kimi te ho awm lai awm loh hnuah pawh thlan hi a tam tawh. e mi hi mi thlan lian hnuai zawng hi sangkhat zakua sawmkua a hnuai zawng hi thlan hi sangkhat zakua sawmkua a thi te an ni a thlan tuna kan awmna thlan lian hnuai zawng hi. A chung lamah khian Sangkhat Zakua sawmkaw hma lam ho kha phum a ni a, khing erawh chu khi a hnim vek tawh a, a hnim vek a, chuti lutukin an han kal pawh tawh lo ni. Hemi a hnuai zawng Kimi pa thlan awmna lai vel phei heng hi Sangkhat Zakua leh sawmkua mi vek a ni a, an tam tawh khawp. mai lunglenchhak em mai a ngawr aw thlan mual te kha lo en ve ula hei ti hian a awm phei rup khawpui khawpui ang mai a ni tawh a nih chu hei helai hi thingbuk nuam deuh mai thlan mual ah hian a awm a. awle he pu hminga thlan chu a va mawi em em ve an lo peih ui chhunah ka va kal lova hei tlaiah sikul ban veleh ka va kal a a mawi hle mai a hei a nalh lutuk hei aww an va han thiam em em ve mahse ni mi rawih te hi. khai aww mawng rawh aw tlanlung hi kan awii a nalh lutuk tuk umm chuan hei awii an mak an ei eng nge hnim no hnah no an lo thlek khawm a a bulah an lo dah a hei te an van an van zei reuh em em a seni mirawih te hi a. Hei englo ka hai dawn alawm thlan awm sa maw ka tia tiang angin tukin zing ka kal khanin an la peih lo nasa se an ti tan dawn chauh kha ni se tiang ang a lo ui makati makati em mai an va han thiam em em ve. Ui ha ha an reiha colour lah chu a mawi em em mai leh nghal a hete khu a chhawh chhi buh pawlh mahse ni hian a va han rawn ti thiam rawn thawn chho an van expert kan ti dawn nge an zai hawi hle mai a. Tin bakah hi a thlan lung a thlan lung han in thuah vel dan te hei sir zawng in he lamah he lamah hnung lam chuan he lamah hian tihian a awih a. A va han oi pu hming a khu aw a hmel kho han en chiang ve teh u lung hi a va han ti leng ngawih ngawih tak aww a hun lai kha bung tlang pawh kan hlim ni ber a nia ka nu chhuni leh ka nu chhuni te unau hian ka pa ka pu hming ah hi chu an duat em em mai a. Haa kan inah te khanin a rawn kal a ka nu chhun hi hnenah a awm a khatiang khan atan pawh ka nu te unau ka nu chhun te unau hi bung tlang atan chuanin aa a inpui an ni a ka nu chhun ite hi a inpui ber ka nu chhun ite nupa hi an hmangaih em em a. ti khan thlang hun lai kha a nuam ber mai a ni pu hming a nui chun chun a thingpui an in lai te awii van lung len thlak ngawih ngawih em le ka nu chhuni leh ka nu min ti hre chhuak hle mai ha lo duat em em tu te ha an nia chhuni nen an in kung kaih. tlat a, Lehzualina ka nu te kha chu a kal pah a, a thingpui chawlhna a lenna ve mai mai kha nia, mah erawh chu min a tlawh zing ve em em a, ka nu chhuni nen kha chuanin ah in thut chilhin an nui chik tut tut a, pu Hmingala ah a nuih tawh chuanin a mit a chhing vek a. ka nu chhun ila chu ti bawk hei lung an ti leng ka lung hi an van ti leng em hei tlaiah sikul banah ka va tlan phei leh nawk nawk a ka hmu chak lutuk a imm khakha ni e hei pangpar zik no khiang khiang chawr no te hian nalh ve lutuk ania aw an lo dah thlap a hei ti hian. Hei ka lung a ti leng lutuk mai ummh hei lung an ti leng em mai
umm vawiin February ni sawmhnih ni sawm pali sanghnih sawmhnih panga thlan an siam a pu hminga thlan.

a kual ve hrim hrim a umm ti zawng kha ni e thu ziak hi chiang deuh hlekin vawi khat lai la umm.
hming a thlan mahse ni'n zingah tui lo va pe la tia kan lo va pe dawn a ni tihian hei a sir hi cement in an tia a hei hi ni e tui tui pek ngun loh chuan tui pek ngun loh chuan-- a khi leh mai dawn a chu vava pe leh a eih eih eih aw video te hi rei deuh han siam te hi chak awm nen hianin phone a chhe sia a baithlak khawp mai umm hian. Kei kan pe huau huau a ni chin ka thlen hlim khan ka pe a ka pe tawh a phone call ka dawn avangin ka chhunzawm thei lo va umm chhunzawm leh a mawi khawp mai. Nia pawi pu hminga kha pu hminga thlan kha nimin ah an rawn siam a hei nalh lutuk tak mai in an siam a maw lung hi a ti leng a ni teh a thlalak te saw ah ah ih mahse in in tui te lo va pel a tia kan aw kimi pa kha khi ta khi zawn a min lo. Koh a nih hi Kimi pawn a hria ang chu u Zona kha aw ti hian enga e bye bye a hei Zona kan zum ange e lung hi leng ti hian tui chu tuk thum tuk li vel kan pek chuan in a nghet. ve mai ang hei ni min ah ui a kal nge maw ni te ta te hi alo ui hniak ka ang reuh reu umm lunglen thlak em mai a buk in kan pek chuan bucket khat a kan pek zel chuan in. la zahpui awm loh khawp mai veng vawnga hei eee khei a pangpar hi pangpar hi chuai chuai lo tur dah than dah lar tar mai ila chu a mawi dawn a pangpar dah hi nakinah mahsenin ka rawn thawn chho ang a tih kha maw chumi hun chu kan lo nghak leh ang a. Tih zawng kha ni e, tih kohhran hna tlang, thing phurh hna tlang kan nei dawn avangin tunah hian hei dar kua ri leh dawn ziau, dar riat, dar riat leh a chan ve a ni a, kan haw mai ang e. Ka hming a, thlan chuan eng lo nge hei an lo rak ber a, min an lo hmu chhuak ve a, amah hi chuan tifai hmasa thlek a ni. An pangpar dah kha alo vuai tawh a, a thlan tih fai nan a rem leh nghal zai a hei, mi hian an lo va an lo ve an lo va en ve vang hianin a bal ang tih bal lo bal ve duh a kekhiak mahse hei hian ka hre fai daih ang e. nalh khawp mai hei a mak leh zel mange ka ti a dam lai a ti hian hei a thih hnu thleng pawn a ti hian a thlan kan han mahse nizar ah a nuam zawk a ni pu hming a thlan kan lo kan lo ti ve thei te hi a dam lai a ha kan hmangaih-- Kan laina chang anga kan en lo kha theih hnu leh zela kan kawva ti hian a rawn tla ve leh zet hi a van mak pathian hian a van hmangaih tak em aw ka ti a ni tukin chu hei masenin. Nangmah langin video rawn en lo rual tia a. Kan rawn en post ve deuh ange. Mahse zing kar hi nia kan hil bul mai a. Kan in chei ve deuh a han englo pawh. Ui lai chu ka rap. Tin ka rawn duh tawh lo a bal leh ang. Kei naupangin min velah an lo va en ve ngei. Aw eng lo i pawh khan ka en a ti. Hei pawh hi hnah ro pawh hi paih daih tawh tuni hi a chhan chu a ti la a thlah hna. Bye bye bye bye ule mahse nite kimite.